Ngā kino rānei, kua puta i tēnei āhuatanga te noho tāone ana ki te iwi nui tonu o Ngāti Porou. Nui ake ngā tatau i te tāone hei whakatuwherahanga. Āe, he pai, he painga tō te noho ki te tāone e kite atu ai e koe te ao whānui. I tipu ake au ki roto o Uawa, 18 tōku pakeke ka puta au ki te ao. Ki au nei, me whai au, me pērā ki a ko i ngā hangarau o te wā, kia mōhio au me pēhea te hīkoi i roto i ngā ara maha o te ao. Ka kite koe i ngā āhuatanga a iwi kē e pai ana e whai hua ana mō rātou. Ko tāku e kīia nei, ehara anake i ngā iwi Māori o ō whenua kē, ko ngā iwi o te, o te ao. Tōku reanga ko mātou pea te tuatahi o ngā reanga e kīia nei ko, ko tētahi tangata o te ao, nē, he global citizen. Ā, haere ki rāwāhi, noho ki reira, ā, whakarongo, āta titiro whakahokia mai ngā mea pai. Ko tētahi atu o ngā painga ko tēnei mea te networking, e tērā whanaunga o tērā taha o te awa, te Bailey Mackie nei. Mōhio tonu au, nanakia te tangata rā. Mahi maurere, mahi tinihanga, engari kua kua, kua eke ia ki tētahi taumata nā runga i taku mōhio uh, ki ōna pukenga uh, whakawhanaunga, e, e kōrerorero, e wahareka. Nā, ko te hiahia uh, kia whakahokia mai aua connections ki te wā kāinga, he painga mō te iwi katoa. Hoi anō, he wā tonu me hoki mai ki te kāinga, te horoi taputapu, te tapahi pātiti i tō marae, i te um, urupā, ērā momo e mōhio ai koe nō hea koe. Ko tētahi matepē o te noho tāone, ka mau koe ki reira, ka āhua uaua māu te whakaaro mō te kāinga. Hoi anō, ehara i te mea nā te noho tāone koe i tawhiti mai i tō kāinga, nā tō kore hoki atu ki te kāinga koe i tawhiti tō noho i te kāinga. Engari ina ka kaha whakaaro koe mō te kāinga, Ka kore koe e noho tawhiti mai tō kāinga. Mōhio koe, ka mena ka tae atu koe ki, ki tērā taha o Wharekahika, ā, kei te tino koraha koe, te tawhiti mai konā ki ngā tāone ērā āhuatanga. I a au i konei, maha tonu ngā tāngata i konei e noho ana, i, i roto i Rūtō, Ruatōria me ngā marae katoa, tāngata i rere whakamaha ana i a rātou. Engari nā te kore mahi, Te mutunga o te, o te mahi miraka kau i konei, ā. Ka neke atu ētahi ki Pōneke, ki hea rānei, ki te rapa mahi. Engari ko Kaitahua Tiini nāianei kei te kite atu kei te whakahokihoki mai i ētahi umanga, ētahi pākihi, ētahi mahi taupoe rānei, ā, ki te kāinga, hei whakaoho i te ōhanga o te wā kāinga, kia whai pūtea anō ngā whānau, ā, tērā pea ka hokihoki mai ngā whānau a tōna wā ki te noho ki te kāinga ki te mahi, nō te mea, kua whai mahi rātou. Kua mōku tonu te nuinga o rātou kei te mau tonu i ō rātou herenga, ki te wā kāinga. Me te nuinga o tātou ko ngā pānga hoki kai roto i ngā whenua nei, kāre e taea te, te, te tapahi ērā. Nā reira ka rite tonu te hokihoki mai o ngā whānau ki Ngāti Porou nei, kei konei hoki o tātou whenua. Ētahi o rātou kua mātaotao, nō te mea e toru pea, e whā pea, e rima pea ngā whakapaparanga o te noho atu o ērā whānau ki runga whenua iwi kē. Hoi anō tā tātou mahi, te poapoa mai rātou i roto i ā tātou kaupapa, he hei te mea i te kāinga anake, engari te kawe wānanga ki roto i whenua iwi kē, ki te whakamārama atu, ki te whakaako rānei ki te tuitui i a rātou me kore rātou e rongo i te hā o tō rātou Ngāti Poroutanga. He aha ō whakaaro mō tēnei āhuatanga o ēnei rā, te paepae nekeneke? Paepae nukunuku, paepae nekeneke. Ka taea noa ka rongo au i tēnā karangatanga. Kāre tae te pēhea, nē? Kāre. I te wā i whakatipungia au i tēnā marae, tērā marae, tōna nei paepae. I ngā wā katoa o kei te pērā te kāinga nei, kāre hoki he tangata ki te whaikōrero. Nā reira, kei te huri haere kē mātou ki ngā ruarua nei mātou, kei te huri haere i ō tātou marae. Ko pēnā mātou o Ōhauiti mō tētahi wā roa. Ko pērā i roto i te riri o Waiapu, ngā kaikōrero o Rangitukia ka haere ki Tikitiki. Tae rā anō ki roto i Te Whānau-a-Apanui. He ingoa, kua whai ingoa kē kai Tainainai nē? Nga Ghostbusters! Daola Karanga! Ui! Kua mate a te, patu atu te wā nē, He laugh! Kua mate a so and so! Ā, haere ake ō Tiki Wana Kākahu tangi ā, ka haramai te, Nga Village Aunties! Haere, hea tā koutou? Ghostbusting laugh! Whaiwhai kēhua! Kāre tare te pēhea, me me kāre he tangata i konei, tōia mai i ētahi, ka whai whakapapa ki reira, ka whakatangatatia mō tērā wā. Nā reira, he rautaki hei whakatūtū mai i te mana o tērā huihuinga i tērā wā. E tautoko ana au tērā, ā, me hai te tautoko i a mea, A tōna wā, kua whakawhiti mai te ara ki te tautoko. Kua, kua ako me pēhea, me pēhea te whai tā ō momo kawenga. E ora ai te tikanga. Mehemea kei te mārama ki a rātou, mehemea kei te ako rātou i a rātou, kei te whakawhāiti rātou i a rātou, kāore au ki te te hē. Ko te iwi kotahi hoki. Ehara i te mea ka whakapapa noa iho koe ki tētahi marae kotahi anake te marae. Hei te taha i tō māmā kei tēnei, kei te, he wāwai kei konei, he wāwai kei kora. Ka tae i a koe, ka tae i nā, e nā rangatira, ki te tū, ki te kōrero uh, mō uh, tēnā marae. Ko ngā īngoa o ngā tīpuna whare e hāngai ana ki te paepae e nekeneke haere ana. Ko te manaaki mai i a tātou i runga i ō tātou marae, ehara i te mea mā ngā kai i runga i te tēpu, mā ngā āhuatanga o muri. Ko te manuhiri ka hara mai i te tatau o mua, i te waha o te marae, kātahi noa ka tau atu ki roto i te kītini i te wharekai, i te whare moe rānei, i te whare tipuna. Nā reira, ō tātou marae katoa, me ngā whānau, he pānga o rātou ki aua marae me whītiki, me wānanga, me hāpai ake i ngā tikanga o ngā marae. He painga? Pai ake te kore rawa atu. Pēnei i ētahi taima ka tau atu au ki roto i ētahi huihuinga Māori ka kite atu ka tika hoki kia tū tētahi ki te whakahoki i te mana. ā, te hiki rānei i te mana, ā, me kāre tētahi e mātau pai ana ki tērā, kua kore mātau i te iwi whai mana. Nā reira, kua kite ai au i roto i ētahi huihuinga kua haere atu au, i haere atu au ki te hiki i te mana. Kāre he tāne ki reira, te wahine e mātau pai ana ki te mai, tū mai. Hea te hē? Whakaoti te tikanga. whakakore te tikanga rānei. Pai kē atu ki a au, mehemea he tāne, he wahine ka kawe i te katoa ki te kore e kawengia ana. Nā reira, kei tērā whaitua tātou. Taea te kī, ko mātou ngā mōrehurehu o ngā tikanga e mōrehu nei i te wā. Me whai kōrero te wahine? Oh, āe. Ka whai kōrero ia i ngā wā katoa. Kai, kai noa kia rongo ia e, e, e ngū ana. Ko wai he whai kōrero? Ētahi wāhine, engari ko te katoa ka. Mai te ata ki te pō, kōrero nō te mei. He pērā nō tēnā, ētahi tāne ko te katoa ka. Āe, me whai kōrero te wahine i te wāhi tika. Me tū, me tū. Kaua e māharahara mō ngā whakawai a ētahi atu. Kia koro anō tēnei koro. Me whai karanga te tāne? Wow! Āe, i te wāhi tika. Ko rongo au i tērā. Ko kite au i tērā. Ko mahi au i tērā. Āe, He wā anō me tū te wahine. Engari me tū whai kaupapa kōrero, kaua tū noa iho mō te tū noa iho te take. Paupau. Mō te huhu. Tiro mai ki a au. Whakaae au kia kōrero te wahine mehemea he tohunga i te kōrero. Engari mō te tū noa iho te kōrero nō te mea he wahine e whakamutu atu. He pērā anō te tāne. Kia tika te kōrero, he hari te mea me tū nō te mea koia anake te tāne. Kia tika te tēnā āhuatanga katoa. Arā ki te tauira i roto i a taku pāpā, i a, i a Kahungunu. Taku pāpā he tapupe te reo. Hoi anō, kua ia te pakeke, kua ia te mea i tipu mai i roto o Kahungunu, um, engari. Engari e koia ka, ka mīti ki te pae. Ai, kua ia te mea ka mīti ki te pae. Ka tū ana ngā mea taiohi. ki te kōrero, koira ngā, koia ngā mea kāre i tipu mai i te kāinga, kāre te mōhio ki ngā momo o ngā āhua o ro, o roto o taua rohe, ā, ka whakaae au kia kōrero tonu te mea pakeke pēnei taku pāpā. I te mea hoki ka whai, e whai take tonu Koia, ana. e mōhio ana. Kawe, kawe kōrero mō te kōrero noa. Tautoko Mau, he. mau, he mau, mau kupu. Me whai kōrero te wahine? Āe. Ka whakaae tonu au i tērā kōrero, me whai kōrero. Tō tātou iwi i Ngāti Porou, he nui ake nā wāhine o mua i tūtū mai ki te kōrero. Pēnā i a Mihi Kōtukutuku, tō tātou kuia rongonui, pēnā i a Materoa Ngārimu Reedy, pēnā i a Whaea Te Rangi Makache. Rātou katoa wēnā kuia e tū ki te kōrero, kāre e raruraru mō te tū o te wahine i runga marae. Ahakoa taiohi tonu tōku āhua kua hōhā au ki tērā pātai, nō te mea, hei ka, ka taea e au te kaute i tōku ringa kotahi, ngā kaiwhaikōrero wahine kua kite nei au. Ahakoa tipu ake au i te kāinga. Nā reira he nui ake ngā mea e kōrero ana mō te wahine e kōrero ana i runga i te marae, i ērā e kōrero ana i ō rātou marae. Kia nei, mēnā he kōrero wāhau e hāngai ana ki te kaupapa, e mena ka taea e a koe te kawe i te taumahatanga o tērā momo mahi, engari kāre au te kite. I ēnei rangi, he hunga tokoiti te wahine e mātau ana ki ēnei mahi, te tāne e mātau ana ki ēnei mahi. Ētahi wā kāre taea te aha, hei ētahi wā ko koe anake, ko wai anake, ko wai ake, ko wai ake rānei. So, kia, kia ora wā... tonu te tikanga. Mm, ka whakaeke koe i tētahi marae, koia, ko koe anake te mea kei reira. Ka, ka, ka riro mā wai me mea hare te mea ko koe. Pēnei rānei. I au tētahi hui i, i tētahi, i tērā wiki, kāre, kāre o mātou kai kōrero, tekau mā ono te pakeke o te tāne i reira. Kei muri kē mātou e noho ana, ā, me te whāngai atu he kupu, he kōrero hei, hei kōrerotanga mōna, engari, hei, ka, ka tū mai ia e whā rārangi ka noho, hei, ka kei whea, kei whea te mana o, me pēhea ō tātou marae e whai mana nē, mēnā ko te tekau ma, tangata tekau mā ono, he pai ake māna e kōrero i ērā e noho ana ki muri i a ia, nō te mea, hei, ka, he rerekē te mea i waenganui i ō rātou waewae. Ngā wāhine hihanu tutū kei te rōke rātou i tū. Nō te mea hoki koe, pēnei au e kōrero nei ko ruarua haere ngā tāngata, ngā, ngā tāngata tū ai ki te kōrero. I tū au i, i te matutanga o tētahi o ngā, o ngā irāmutu i whakahokia mai ki roto o Ruataupare. Kāore ō mātou tāne I reira tunu rātou engari kāre mōhio te kōrero Māori. Nā, ka hoki aku whakaaro ki ngā kōrero a aku tīpuna. Ahakoa ko wai, ko te mea nui ka tū ki te manaaki, ki te whakatau i ngā manuhiri whakaeke. Whakatūria te tū kia ē ai ngā tikanga i te korenga o tētahi atu ki reira, hei waha. Mehemea ka tū te wahine, kei runga i a koe tonu ō hau ake mahi. Ā, mehemea ka whai kiko ō kōrero, ā, ka tautoko au i a koe. Me pēnei tāku kōrero mō te, mō te wahine whaikōrero. Ngā wāhine tū ki te whaikōrero he mea whakatūngia, kāre i tū i runga i, he tū i runga i ā rātou kaha, engari he mea whakatū i ru, e ō rātou whānau. i ō rātou hapū. Te nuinga o te wā, ko rātou i heke mai i ngā tātai mātāmua o ngā tātai ariki o roto o Ngāti Porou. Koina tāku mō ngā wāhine, me, tuatahi, me heke mai i runga i ngā kāwai mātāmua, ngā kāwai ariki o roto o Ngāti Porou, o roto i ngā wāhi e tū nā koe. Tuarua, me whakatūngia, me tautokongia e tō whānau ake i te tuatahi. Me whai kōrero te wahine, Mihi Keita, me whai kōrero te wahine. Kia nei me tiru atu ki te wāhi he reira te wahine e tū ana. Me matau tunu Taua wahine ki ōna, ki ngā tikanga e pā ana ki tōna, ki tōna hapū, ki tōna whakapapa, kaua e wareware tēnā, ki tōna whānau hoki, kia matau, kia kore e taea te tangata te wero atu ki taua wahine. I roto i tō mātou whānau, i ngā wā ka hui tō mātou whānau, ngā wā te Kerehimete, te New Year, aha atu. Ana, ko te hapū anake i reira. Ko taku tipuna wahine te mea i tū i muri mai i taku tipuna pāpā. Tōna mana o rite ki tō mātou tipuna pāpā. Waheo mā ngā rangatira e kōrero. Koirā kē pea te kōrero, waheo mā ngā rangatira. He mea nui tonu te mātauranga. He mea nui te mātauranga. Āe. Tika. He mea nui rawa atu. Kia muhe mai koe te nuinga o ēnei kōawa o Ngāti Porou i kura ana ki a Te Ate, ki Tīpene, ki Hukarere, ērā kura nā te Hāhi Whaketū. Hoki rānō ki ngā tau o te 18. hei whakaako i a tātou tamariki mā te huarahi o te reo Māori, tae noa atu te ako i a rātou ki te reo Pākehā. Ko te ako i ngā āhuatanga katoa e pā ana ki te tamaiti, nē, te mokopuna, me te ao kei mua i a ia. He tupu e rere mō ngā rā o tōu ao. Koinā te te kōrero i tuhia e Apirana Ngata ki runga i te pokopoko o Te Te Haunga Kōtiro o tērā wā. Me tana kōrero whaia te mātauranga a te Pākehā, he oranga mō tō tinana, haria tō Māoritanga hei tiketike mō tō māna. Nō reira, koinā ngā mea me whaia e rua. Kia kaha tonu tō Ngāti Poroutanga, engari me whaia te mātauranga. O moea tonu tātou rima tekau mā tai ko Ētipu Erea tērā whakatauki puta rangona te motu, nē? Kāti ki muri i tērā ka kitea mai te hua mai o te kōhanga tā Tāmati, Kahurangi Tiri, tērā, a Iritana mā. Kāti, muri mai i tērā ko te kura kaupapa ko Kāterina, ko Te Ātaarangi, ko Noi, ko Kāterina, muri mai i tērā Whuu! Ko te hiringa i te mahara i a April rā ko Hēkia Parata, muri mai i tērā ki roto to the Bachelor of Social Work ko Taina Pōhatu. I a rātou katoa ēnei kaupapa here i ara ake ēnei kaupapa Māori hei kaupapa mō te motu. Āe, he tika, kei te haere tonu, kei te haere tonu. Kāre he mutunga o tēnei mea te whakawhanake i te tangata kia hura, kia hura, he moana hau. Opa i korau au ki o whakaaro i kuraina koe ki tēnei kura kāre tio ngata he mea nui tonu te mātauranga ki a Ngāti Porou? E toru marama noa e ou konei. Ona te tau mā whitu. I kare au i roko nei i roa, ake rawa i roa i roa taon, na re aro mo mene matauranga pea e hea rane, kore no kia he kura, kia te, kia te tangata, kia te wahine no i te kura, i piri ki te whakamatauranga, o kei a ratou tena. Mena kare piri ki te whakamatauranga, whanu mai haere mai. He nui nga momo matauranga, ne, a ko te matauranga i roto i te ngahere, te mātauranga o te te whai kai i roto, te te patu poaka, te ruku kai moana, he aha ngā te pānui i ngā ia o te wai, ērā āhuatanga katoa. Anō hoki ngā mātauranga i kōrerohia e te tipuna a Tāpirana mā i ō rātou wā te whai i ngā tohu o te ao, ehara i te mea me haere te katoa ki te whare wānanga, nō te mea, kei te pai noa mena ka rapu i ētahi atu huarahi hei ora, ētahi atu huarahi. Ā, me mōhio koe ki wai koe ki ō whakapapa ki ō kāwai hekenga ki ngā hītori, i te mea ko katoa ngā kōrero, he kōrero hītori. Hītori. Ahakoa haere atu koe, ahakoa. Ki hea. Ki hea, Tēhea o ngā hui, he kōrero hītori te mahi nō te mea, ka tōai ano nōtia e tētahi, tētahi kōrero mō wai ake, mō wai ake, hei whakatauira i te kaupapa o te wā. Nā reira, kei te kaikā tonu a Ngāti Porou i roto i tērā momo karetareta pēhea he momo kei roto i te iho o Ngāti Porou, e porouko ana te wā. Me mōhio koe, ko wai koe, i ahu mai koe i he, oh, he mō, ia, me mōhio. Koia, me mō, poto reka, mōhio. Mōhio koe, mōhio koe, kua tau mai koe ki roto o Ngāti Porou, nō te mea he mōhio. He mōhio. Tēnei mea te porou, he momo ihi, nē, e whakatere ana i tētahi āhuatanga, pēnei i tō mātou waka i haramai i Poronīhia, i Te Moana-nui-a-Kiwa, Horouta, i horo ki uta, i pāua, i kiwa ai. Nā reira, ki wā, i pāua, anei te pāua, nē? Ka pāua. Ka pai? Anei tātou. Anei, hītia ake te whenua. Ki ahatia? Ko te mea kē, whakatangatatia tō ao, kimihia he rautaki kia taea koe te kū ora nei tō ao. Koina te koha o te porou koa ki a tātou, i hā mō te rangi. Na reira i whakautu, Ae. Ana, hei whakakapi i a tāua kōrero. He hika mā. Te āpōpō mō Ngāti Porou, he aha? He aha te aha? The future. The future for Ngāti Porou. He pātai rahi tēnā. Ooh. Ko Hurihari te aonainia. Anga ki mua. Waeho a muri ki muri, titiro ki mua. Ah, mo popo. Kia kei te tū rangatira tonu a Ngāti Porou, te iwi o Ngāti Porou, ahakoa kei ngā tāne, kei tāwāhi, kei hea rānei, kei te mau tonu rātou i tō rātou nei, uh, Ngāti Porou tanga. Kore mai whai haeretia te reo, whai haeretia nga nga tikanga, whai haeretia nga kupu. Mo mo mo nga mo nga tamariki mokopuna i piki ara mai ki nga kura, ara ka tamai nei kore te kareti o ngata. Koe no wa ku a koro mo tena wa. He aha te wari o te Ngāti Porou tanga ki ona uri? Ko au, kei te whakapakeke mai au i aku tamāhine me taku mokopuna he mea nui tō Ngāti Porautanga whakatangatatia. Anei ngā taonga puiaki, māku te whoatu ki a koutou, māku te whakatauira, māku te whakapukapuka, māku te whakamātauria i a koutou. Ki ahatia? Mo aku mokopuna e rua e toru reanga kei raro iho i a koutou, kia matou pai ai koutou, i ahu mai koutou i te aha? I ahu mai koutou i te pae kingi o te ao, he iwi kaikā ki te whakapau werawera kia ora ai ratou i te mata o te whenua, Koina koe, koina te koha o tō Ngāti Porautanga ki a koe, ā, tēnā, whakatūria. Te, te Ngāti Porou o Apopo, Te Tai Rāwhiti o Apopo, he koi! Ko ā mātou tamariki, he koi, he tere, ka tere mau, hohonu te whakaaro, he mōhio. Taua kōrero anō. He mōhio, engari he mōhio kē atu i taku reanga, i te reanga o ōku tipuna. Ko te wero kē, kia mōhio mai te hunga pakeke, hei a hea, ka tō te rā, ka tō te rā, i te mea, kāre mātou i te mōhio. Ki me te Ariki, he aha te āpōpō mō Ngāti Porou? Ā, tōku hiahia mō te āpōpō o Ngāti Porou, ko te ora o te iwi, ora ā-tinana nei, ora ā-hinengaro, ā, ora ā-wairua. Kua ora ngā, ngā, ngā, ngā tāone o roto i te rohe. Kei te warowaro te reo o Ngāti Porou i roto i ngā wāhi katoa o tēnei rohe. Ā, kei te ora ngā tāngata, kei te noho roa rātou i runga i te mata o te whenua. Mēnā ko ngā tāngata tika kei te ārahi i te iwi, ka pai tonu te haere a te iwi. Engari ko tāku tono ki a Ngāti Porou, Ngāti Porou i te kāinga me Ngāti Porou kei whenua kē, e whakaarahia ko tō Ngāti Poroutanga i roto i a koe. E. Makarehia atu tēnei momo peasant mentality e pēnei nei te ringa ki ngā moni penihana. Kua roa kē e kōrero ana, e ruarua noa ngā tangata e matatau ana ki tēnei mea te mahi, te pukumahi. Ko tāku tono ki a Ngāti Porou, anei tō Ngāti Poroutanga kei roto i a koe, whakaarahia ko tērā i roto i a koe me tō tinana, haere koe te mahi. e kuhu kia ea ai ngā kaupapa kei te rangi tonu e haere ana, engari ka noho tonu au ki konei mō ake tonu atu. Ka anga mai pēnei, Auru kē, Auru kē. Koe koe haere mā muri, mā mua, mā mua, tōtika hāngai, hongi. Me, me mōhio tonu tātou, kei konei te mana whenua o Ngāti Porou, i tēnei rohenga mai Pōtikirua ki te toka a Taiau. Ā, kia kaua tātou e wareware, ā, ki tō tātou mana whenua, kia kaha te hokihoki mai, ā, kia kaha, ā, te tautau mai i ngā, ā, ahi kā. Ki te manaaki, i ō tātou whenua, i ō tātou papakāinga. Me whakakotahi ngā iwi, me whakakotahi ngā kaupapa, me whakakotahi ngā hapū i runga i ō rātou ake mana i ngā rohe kāinga o ngā waiho katoa o Te Tai Rāwhiti. Ko te, ko te taha, uh, hei oranga mo te whānau. Kare mai, kare mai. He rapa, he hura e puta e, he oranga i te wākāinga. Whakamahia o tātou whenua, me rite, me, me rapu he aha te, he aha te oranga kei reira. Ki au nei ko te oranga kei roto tonu, tētahi oranga kei roto tonu i ngā whenua o Ngāti Porou ināianei. Me kōkiri whakamua ētahi mahi mō tātou iwi, ā, mai i tō tātou rūnanga pea, me tīmata e te mahi ā-ōhanga. Kei te mōhio au mēnā ka titiro au ki ngā, ki ngā mea kei te whāia e Ngāti Porou, e te mahi ngahere, Kei te mahi ika, he ika, kei te tirohia he mahi tūruhi, ā, me ngā tāngata o Ngāti Porou hiahia ana ki te mau manuhiri ki runga i a Hikurangi, ā, ka mauria ētahi ki te whakangau poaka, te whai tia rānei. Ā, he mea paku noa iho tēnā, engari kei te tipu haere ēnā momo mahi. Kua ranga wawata. Kia puta he, he, he hua, he hua. Kāti ka roti, nā ngā paina i aha ki tō tika e. I whai mai e te tini o ngā mea kei te kāinga nei e noho ana. He nui ōna whakamātautau Engari e te mutunga mai, ka noho ora te Nāti, ka noho ora a Ngāti Porou i roto i tēnei, i tēnei ao. Ka mau tonu te, te, te karangatanga, kei te aha koe, nō whea koe? Ah, nō Ngāti Porou awau. He mea tautoko nā te māngai. Kai pāho.